Schéinen gudde Mëtteg mengersäits fir des Pressekonferenz. Dir Dammen an Dir Hären, des Pressekonferenz ass aberuff ginn, fir e bëssen Opklärung ze ginn iwwert d'Entwécklung vum Chômage partiel hei zu Lëtzebuerg, anerersäits awer och iwwert déi Ännerungen, déi mer kuerzfristeg am Code de travail hu misse virhuelen am Intérêt vun de Salariéen An drëttens wollt ech mat dëser Pressekonferenz och voll Transparenz ginn, wat den Tëschebiller ugeet vun deene Betriber, déi opgrond vun enger besonnescher Kriseveruerdnung 12 Stonnen den Dag respektiv 60 Stonnen d'Woch schaffen dierfen. Chômage partiel, firwat eng extra Pressekonferenz dofir? Ech mengen, d'Erklärung ass ganz einfach, Et si wierklech leider oder heureusement, dee nodeem vu wéi engem Standpunkt een et gesäit, ganz vill Leit am Moment vum Chômage partiel betraff an d'intresséiert si natierlech besonnesch. Dann bleiwen och eng ganz Rei vu Froe vu Säite vun de Betriber op, dat mierkt een, d'Betriber, d'Independanten, déi eis Froe stellen op der Hotline am Ministère, op der ADEM. Dat ass och kee Wonner, wann ee weess, datt déi allermeeschten Betriber wuel net am Dram dru geduecht hunn, jeemools eng Kéier mat deem Instrument vum Chômage partiel missen a Kontakt ze bekämpfen. En Instrument, wat en Instrument vun der Chômagebekämpfung ass, ganz kloer. Dann, wéi gesot, och vill Froe vun der Press, déi un eis erugedroe gi sinn, an natierlech déi grouss Ëffentlechkeet, déi och wëll wëssen, wat mat dësen ëffentleche Suen geschitt. a wouhinner se fléissen. Zu Lëtzebuerg ass de Chômage partiel, dat ass gewousst, gedeckelt op 2,5 Mol de Mindestloun an et gëtt eng prinzipiell Regelung, dass een 80 Prozent vu sengem Bruttoloun zegutt huet, wann een am Chômage partiel ass. Et ass bekannt, dass d'Regierung, direkt wéi mer an den Etat de crise eragetruede sinn, eng Decisioun geholl huet, dass och trotz der 80 Prozent Regelung keen däerf manner kréie wéi de Mindestloun am Chômage partiel. Dat heescht also, dass déi Indemnitéiten, déi mer ausbezuelen, sech tëschent minimum 2.142 Euro a maximum 5.355 Euro bewegen. Mir sinn eis bewosst, dass dat fir ganz vill Leit heescht, dass se e seriöen Akommesverloscht mussen zur Kenntnis huelen. D'Regierung ass sech och bewosst, dass dat zu ganz dramatesche Situatiounen ka féieren, Leit, déi Loyer ze bezuelen hunn, Leit, déi Préen ofzebezuelen hunn, oder och Proprietären, déi Loyer sollten erakréien, déi deen awer net erakréien, well eben d'Moyene net do sinn, an déi op der anerer Säit dann awer och musse Préen bezuelen. Virun ronn 12 Joer huet eis Gesellschaft als Ganzt ganz vill gehollef, fir d'Banken ze retten. Haut kënnt de Moment, wou d'Banken dat kënnen zeréckginn, andeems datt se Prêtë strecken, andeems datt se duerch d'Fangere kucken, wann mol eng Kéier eng Mensualitéit net bezuelt gëtt. Dat ass net nëmmen eng moralesch Erausfuerderung fir d'Banken, mee et ass zu gudder Lescht och eng Fro vun der ökonomescher, vum ökonomeschen Verstand. Keen kann en Interêt drun hunn, dass alles bei der Däiwel fiert. D'Regierung ass sech och bewosst, dass de Chômage partiel fir vill Betriber, fir vill Indépendanten nëmmen een Deel vun der Léisung ka sinn. Zesumme mat deenen aneren Mesuren, déi mer décidéiert hunn, wéi zum Beispill dem Aussetze vun der TVA, dem Aussetze vun de Steieren, dem Aussetze vun de Charges sociallen An der helle Wühl vun Mesuren, déi geholl gi sinn am Ministère vun der Ekonomie, am Ministère vun de Classes moyennes, am Ministère vun de Finanzen, ass et dann awer esou, dass de Chômage partiel schlussendlech dann awer wäert déi gréissten direkt Hëllef sinn, déi déi Lëtzebuerger Betriber jeemools kritt hunn. Bis haut sinn iwwer 370 Milliounen Euro deblockéiert ginn.

Wéi gesot, dës Sue sinn deblockéiert, se si spéitstens moar oder iwwermoar integral op de Konte vun de Betriber, iwwer 372 Milliounen. Ech wëll och hei betounen, dass déi éischt Payementer schonn den drëtten Abrëll op de Konte vun de Betriber waren. Dat ënnersträicht, mat wéi eng Intensitéit hei un enger neier Prozedur geschafft ginn ass, fir séier Liquiditéiten an d'Betriber ze bréngen. Et bleiwen awer nach eng ganz Rei vun Demanden ze traitéieren. Am Ganze Stand haut 2.616 Demandë vun insgesamt 2.003 Betriber, wouvun der 1.083 nach duerch de Konjunkturcomité musse geschleist ginn, éier se kënnen deblockéiert ginn. Deen nächste Konjunkturcomité ass iwwerensech nächsten Donneschden. Zousätzlech géif also eng weider Ausgab dobäikommen vun 32,9 Milliounen, wann déi 2.616 Betriber, Demanden, vun deenen ee kann ausgoen, och giffen ugeholl ginn. Dat betrefft nach eng Kéier zousätzlech 17.742 Paien, nieft deene ronn 180.000 Paien, déi schonn ausbezuelt sinn, op Stand vum haut. Ech wëll och soen, dass mer dann iwwert de Betrag vun insgesamt 400 Millioune kommen, a mer sinn nach net um Enn vun der Fändelsstaang ukomm. Bei allen Demanden sinn et awer och 320 Refuse ginn am Wäert vun ronn 4,7 Milliounen, haaptsächlech aus dem Secteur financier an aus dem Secteur vun den Assurancen. D'Regierung war der Meenung, dass dat zwee Secteure sinn, déi sech actuellement net an der Kris befannen, an dofir hu mer déi Demande mol en suspens gehalen. Et kéint sinn, dass déi eng oder aner Demande op eng aner Aart a Weis wäert traitéiert ginn, wann wierklech kann nogewise ginn, dass do reell Problemer entstane sinn. Dofir sinn esouwuel de Finanzminister wéi de Wirtschaftsminister wéi och de Minister vum Travail bereet mat den Acteuren doriwwer ze schwätzen. 377 Demandë sinn am Moment nach en suspens vun engem Betrag vu 6,1 Milliounen betreffend 3.111 Salariéen, well mer nach weider Informatioune brauchen, éier mer kënnen eppes ausbezuelen. Ech wëllt och hei präziséieren, dass leider eng ganz Rei vu Betriber e Réckstand haten, wat d'Bezuele vun hire Charges socialen ugeet. Normalerweis war et gängeg Praxis, dass de Konjunkturrot keng Demande ugeholl huet vun engem Betrib, deen nach e Réckstand hat bei de Charges socialen. Hei geet et ëm 531 Betriber, déi an dësem Fall sinn. Mer hunn dunn opgrond vun der Situatioun decidéiert, dass mer déi Betriber net am Reen stoe loossen, mee dass mer deene Betriber, déi manner wéi dräi Méint am Réckstand sinn, zéng Prozent vun hiren Avancen wäerte kierzen. Dat betrëfft 185 Betriber, an déi Betriber, déi méi wéi dräi Méint am Réckstand sinn, 20 Prozent vun hirer Avance, déi se u sech zegutt hätt, sollt gekierzt ginn. Dat betrëfft 346 Betriber. Mär hunn dës Decisioun haaptsächlech am Interêt vun deene 4446, pardon, 4456 Salariéeë geholl, déi net dofir kënnen, dass hir Betriber déi Charges socialen net bezuelt hunn. Hei geet et ëm e Montant vun 12,5 Milliounen, deen also ausbezuelt ginn ass a wou mer dann och hoffen, dass déi Betriber dann och hir Retarde wäerte séier ophuelen. Mir hunn dat net gemaach, well mer der Meenung sinn, dass et an der Rei ass, wann ee seng Charges socialen net bezilt. Eigentlech, an dat weess all Mënsch, ass dat eng onakzeptabel Praxis, mee mer hunn et gemaach, well mer kee Choix haten, am Interêt vun deene Salariéen, am Interêt awer och vum Iwwerliewe vun deene Betriber an am Interêt vun der Lëtzebuerger Economie insgesamt. Ech sinn an der schéiner Lag, dës Chifferen, dës imposant Chifferen hei dierfen ze presentéieren, mee ech kann se nëmme presentéieren, well ech de ganze Sukkurs vun der Regierung hat, wéi ech d'Propos gemaach hunn, dass mer de Chômage partiel opmaache fir quasi all Secteure vun der Lëtzebuerger Economie, an dat indépendamment vum Iwwerliewe vum eenzelne Betrib. Fir eis war et net wichteg, ob e Betrib als solchen iwwerliewenswichteg ass fir d'gesamt Lëtzebuerger Ekonomie, mee mär hunn all eenzele Betrib fir sech geholl a wollten him eng Chance ginn, och an dëse schwéieren Zäiten ze bestoen. An ech si frou, dass mer dat esou gemaach hunn. Aner Länner, an och dat ass bekannt, maachen dat ganz anescht. Do gi ganz bewosst déi Schwaach futti goe geloss, fir datt just déi Grouss kënnen iwwerliewen. Lëtzebuerg huet dee Wee net gewielt a mär kënnen houfreg dorobber sinn, well et dee richtege Wee ass, well et dee vill méi gerechte Wee ass a well et dat soziaalt Iwwerliewe vu ville klenge Patronen an deene Salariéen, déi bei deene Patronen schaffen, garantéiert. Ech soen dofir esouwuel de Patronatsorganiatiounen an hirer Gesamtheet wéi och de Gewerkschaften e ganz grouse Merci, déi unisono eis Erugoeensweis begréisst hunn, och wann deen een oder deen aneren am Detail dat eent oder anert anescht gemaach hätt. Fir mech ass dat och e Beweis, dass och an der Kris de sozialen Dialog weidergeet a fonctionnéiert. De Chômage partiel, an dat sollte mer alleguerten net vergiessen, ass essentiellement eng Mesure fir Chômage ze évitéieren. Dofir ginn déi Indemnitéite jo och aus dem Fonds pour l'emploi bezuelt. An dofir kënne par définition nëmme Leit dovunner profitéieren, déi prett sinn fir den Aarbechtsmaart. déi ënner Ëmstänn och bei engem anere Patron missten ufänke mat schaffen, also Leit, déi am Salariés-Statut sinn. De Chômage partiel ass och exklusiv dofir geduecht, fir d'Paie vun de Leit ze bezuelen, déi an de Betriber schaffen. Wann een eng aner Verwendung mat deene Sue mécht, mécht ee sech strofbar. Dat ass ganz kloer en Détournement vu Fonds publicken. D'Gesetz gesäit och vir, dass wann een eng Frod mécht, dass een d'Suen muss zeréckbezuelen. Firwat soen ech dat hei? Ma well mer leider schonn éischt Reklamatioune vu Salariéen kritt hunn, déi entweder nëmmen en Deel vun hirem Gehalt kritt hunn oder vun der Indemnitéit, déi hinnen zousteet, Well mer Meldunge kritt hunn vu Salariéen, déi opgefuerdert ginn, schaffen ze kommen, awer op kee Fall ze pointéieren an esou 100 Prozent vun hirer Pai da vum Patron giffen bezuelt kréien. De Patron giff dann 100 Prozent Leeschtung vum sengem Salarié kréien a giff awer 80 Prozent vun der Pai vum Fonds Pôle Emploi zeréckkréien. Dat ass keng gutt Praxis, an esou wéi ech et gesot hunn, et ass strofbar. Ech wëll awer hei betounen, dass et eng verschwindend kleng Minoritéit vu Betriber ass, déi op déi do Aart a Weis wëll de Luuspätter spillen. Déi ganz grouss, déi iwwerwältegend Majoritéit vun de Betriber géing ganz éierlech mat dësem Instrument vum Chômage partiel ëm. Trotzdeem ass et, mengen ech, opgrond vun deene Meldungen, déi mer kréien, ubruet, dass mer d'ganz Häert vum Gesetz spille loosse fir déi, déi sech net un d'Reegelen halen. Dofir wäert ech nach dës Woch e Gesetzprojet an de Regierungsrot bréngen, wou mer d'Strofe fir déi, déi fuddelen, wesentlech wäerten erhéijen. Ech hat virdru gesot, Iwwer 372 Milliounen si bis elo un Avancë fir d'Betriber Deblockéiert ginn. Déi Avancë gi berechent op den Duerchschnittspaie vun den Entreprisen. Am beschte kann een et vläit un engem ganz konkrete Beispill illustréieren, Ee Betrib, deen 150 Leit beschäftegt an dee Lounkäschten huet vu 600.000 Euro, huet en Duerchschnëttsloun vu 4.000 Euro. De Betrib mellt eis, 100 vun deenen 150 Leit sollen an de Chômage partiel kommen. Et gëtt eng Avance ausgerechent op Grond vun der Duerchschnitt, vum Duerchschnittsloun, 100 Leit mol 4.000 Euro si 400.000 Euro. Dovunner ginn 80 Prozent, an dësem Fall 320.000 Euro, als Avance un de Betrib iwwermëttelt. An enger spéiderer Phas, an där si mer eis bewosst, kënnt nach eng Kéier eng Sisyphusaarbecht op eis Administratiounen duer, nämlech dann, wa mer mussen den Dekont maachen a fir all eenzelne Salarié, an ech hat virdrun vun ronn 180.000 Paie geschwat, déi bis elo vum Chômage partiel betraff sinn, fir all eenzelne Salarié muss dann berechent ginn, wat hien u Chômage partiel zegutt hätt. Wivill huet e geschafft? Wivill huet en am Chômage partiel verbruecht? Wivill vun deenen 100 Leit, déi am Chômage partiel sinn, waren eventuell am Krankeschäin? Wivill hunn der eventuell vun engem Congé pour raisons familiales profitéiert, wou de Patron jo och iwwer Avancen, awer aus enger anerer Keess, indemniséiert gëtt? Et ass logesch, dass dee Betrag am Dekont herno wäert mussen ofgezu ginn. Et kann ee sech virstellen, bei der Envergure vun den Demanden, bei der Envergure vun den Dossieren, wat fir eng Aarbecht hei muss geleescht ginn. Et kann ee sech och virstellen, dass bei där Vitesse, mat déier geschafft gétt, dass och do wäerte sech eenzel Feeler aschläichen. Et gëtt Betriber, déi net genuch kritt hunn, an et gëtt mat Sécherheet och Betriber, déi ze vill kréien. Et j'assume. Mär haten hei de Choix, entweder mär schaffe séier, pragmatesch, onbürokatresch mat enger neier Prozedur, fir séier vill Liquiditéiten an d'Betriber ze bréngen an domatter vill Betriber a vill Aarbechtsplazen ze retten, A mär huelen a Kaf, dass mer eng gewësse Feelerquot mussen akzeptéieren. Oder mär reiden um Punkt, mär kucken all eenzelnen Dossier bis an de leschten Detail a mär wëssen, dass mer wesentlech méi laang Zäit brauchen. De Virdeel wär mat Sécherheet, dass d'Feelerquot méi kleng ass. Mee den Nodeel wär deen, dass Honnerte vu Betriber dat net giffen iwwerliewen, well se keng Liquitéiten hunn an domatter missten an d'Faillite goen. D'Konsequenzen dovunner misste mär alleguerten droen. Ech hu mech ganz bewosst fir déi éischt Léisung entscheet an ech hunn do och d'Ënnerstëtzung vun der ganzer Regierung kritt. Ech sinn awer selbstverständlech dono, wann d'Ofrechnung gemaach gëtt, bereet och dofir d'Verantwortung ze iwwerhuelen. Wat ech awer net méi wëll akzeptéieren, dat ass, datt weiderhin d'Beamte vun der ADEM, deenen ech vun hei aus e ganz, ganz grouse Merci wëll soen, zesumme mat deene Leit vum Sekretariat vum Comité de conjoncture, déi hei während Wochen elo schonn eng Sisyphusaarbecht leeschten ënner schwieregste Konditiounen, déi samsdes, sonndes, op de Feierdeeg oft bis spéit an d'Nuet era schaffen, fir datt mer esou séier dës Sue konnten an d'Betriber transferéieren. Ech akzeptéieren net méi, dass déi Leit vernannt ginn an alle Sproochen, déi eiser Härgott geschaf huet, an ech akzeptéieren och net méi, dass d'ADEM als solch ugegraff gëtt, als eng Administratioun, wou deen een net méi wéisst, wat deen anere mécht. Fir mech ass dat einfach onakzeptabel, ganz einfach, well et net richtig ass. Nach eng Kéier, Wat hei geleescht gëtt, ass déi gréissten Hëllefsaktioun fir d'Lëtzebuerger Getrieber, déi et jeemools ginn ass. De Staat iwwerhëlt hei voll säi Rôle, seng Verantwortung, am Dingscht vun den Independanten, am Dingscht vun deene Salariéen, déi bei deenen Independanten schaffen, am Dingscht vum Iwwerliewe vun eiser Ekonomie an domat am Dingscht vun eis all. Ech wollt nach vläit enker eng Opdeelung maachen, well och dat gefrot ginn ass, wat dat fir déi eenzel Méint bedeit, wat bis elo transferéiert ginn ass. A fir de Mount Mäerz, wou jo am Fong nëmmen den hallwe Mount Chômage partial ausbezuelt ginn ass, well d'Kris ëm de 16 Mäerz offiziell declenchéiert ginn ass, sinn 163 Milliounen 130.412 Euro fir 113.000 Paien iwwerwise ginn. Dat betrëfft 9.020 Entreprisen, déi also fir de Mount Mäerz eng Entschiedegung gefrot hätten. Am Mount Abrëll si mer bei 4.789 Entreprisen, déi fir de ganze Mount Abrëll elo schonn hir Avancen kritt hunn, mat enger Somm vun iwwer 208 Milliounen, an dat betrëfft 69.648 Paien. Ech wëll awer hei betounen, dass dat, wat de Mount Abrëll ugeet, dat natierlech nach net alleguerten d'Zuele, déi endgülteg Zuele sinn, well mer nach matten am Mount sinn a well d'Betriber och nach ëmmer erëm d'Méiglechkeet hunn, fir nodréiglech oder während dem Mount eng Demande eranzeginn. A mir ginn och dovun aus, dass mer mindestens op déi Zuel wäerte komme vu Betriber, déi och am Mount Mäerz eng Demande gemaach hunn. Kommen dann bei den zweeten Deel vu mengen Informatiounen, dee bezitt sech op déi Mesuren, déi mer geholl hunn am Code de travail, ech betounen dat, nëmmen am Code de travail, also fir déi ech als Aarbechtsminister och Verantwortung droen. Et ass vläicht interessant e klengen Aperçu ze gi vun all deene Mesuren, déi mer geholl hunn, einfach fir ze weisen, dass mer engersäits natierlech direkt un eis Betriber geduet hunn, wéi et ëm national Solidaritéit geet, mä dass mer och d'Salariéen, net vergiess hunn. Jiddweree sollt sech souwisou an dëser Situatioun bewosst sinn, dass et net geet ee géint een aneren, mee dass mer nëmmen zesummen eng Chance hunn, wa mer dëser Kris wëllen Här ginn. Dës Kris huet eis wierklech dozou bruecht, dass mer an der Bedrängnis eng ganz Rei vu Mesuren hu missen huelen, fir d'Salariéen ze schützen, Als éischt vläit déi, déi ech virdrun schonn erwähnt hat, dass mer décidéiert hunn, dass keen, deen am Chômage partiel ass, manner kann als Indemnitéit kréie wéi de soziale Mindestloun. Ganz kloer eng sozial Moosnam, awer och eng Moosnam am Interêt vun eiser Economie, fir d'Kafkraaft vun de Leit ze erhalen. Dat Zweet war, dass mer eng absolut Protektioun agefouert hunn, déi deelweis scho virdrun bestanen huet, dofir soen ech eng absolut Protektioun agefouert hunn, fir all déi Leit, déi a Betriber schaffen, déi vum Chômage partiel profitéieren, all déi Leit, déi an deene Betriber schaffen, onofhängeg dovunner, ob si selwer am Chômage partiel sinn oder ob se an deem Betrib och nach ëmmer aktiv schaffen, dierfen zu dësem Zäitpunkt, net entlooss ginn, an dat esou laang wéi de Chômage partiel bezuelt gétt. Als drëtt Moossnam e Kënnegungsschutz fir déi Leit, déi am Krankeschäin sinn. Normalerweis hat de Patron d'Recht, een deen am Krankeschäin ass no 26 Wochen ze entloossen. Mär hunn deen Delai verlängert ëm d'Durée vum Etat de crise. Als véiert Moossnam eng, déi ganz ville Leit bekannt ass, Soubal d'Schoulen zougemaach hunn, hu mer de Congé pour raisons familiales ganz large ausgeluet. An deen dauert, déi Moossnam dauert och nach bis haut un an ech ginn dovun aus, dass se och nach e bësse méi laang wäert undaueren. Mir hunn festgestallt, dass vun deer larger Ausleeung vum Congé pour raisons familiales massiv gebraucht ginn ass. An dat ass och gutt esou, am Intérêt vun eise Kanner. Op deer anerer Säit muss een awer och wëssen, dass et natierlech eis Sozialsystemer belaascht, well d'Käschte vun deem Congé pour raisons familiales vun der CNS, déi jo dem Sozialminister Romain Schneider ënnersteet, wäerte bezuelt ginn. Mir hunn als fënneft Mesure de Congé pour raisons familiales opgemaach, de Congé pour raisons familiales opgemaach fir Eltere vun handicapéierte Kanner tëschent 13 an 18 Joer. An do ass d'Obligatioun, dass déi Kanner missten hospitaliséiert sinn, fir dass d'Eltere kënnen CRP huelen, ewechgefall. Mir hunn awer och un déi Leit geduecht, déi am Chômage sinn. Wann een normalerweis en Urecht huet op Chômage-Indemnitéiten, begrenzt op 12 Méint am Joer, hu mer deen Delai verlängert ëm d'Dauer vum Etat de crise. Déi Leit, déi an engem Contrat à laisser geschafft hunn, hunn hirersäits och hiren Delai vum Contrat de laisser automatesch verlängert kritt ëm d'Dauer vum Etat de crise, Wa se dann net geschafft hunn, dat heescht, wa se zum Beispill an engem Congé, Congé, Chômage partiel waren, dann hu se, wéi gesot, déi Dauer vun hirem Contrat LSE automatesch verlängert kritt. Mir hunn d'Délaië suspendéiert am Fall, wou e Sozialplang ausgeschafft gëtt a wou d'Parteien op der Conciliatioun waren. fir ze verhënneren, datt mer matten an der Kris an eng Streikprozedur eragerode wären. Mir hunn doriwwer eraus d'Méiglechkeet geschafen, datt Leit, déi aus engem an engem Betrib, deen als Secteur essentiel definéiert ginn ass, elo schaffe ginn, an zwar aus der Préretraite eraus schaffe ginn, well se sech fräiwëlleg mellen, datt déi hir Pai, déi se elo da verdingen, well se schaffe ginn, net, wéi dat soss üblech gewiescht wär, vun hirer Préretraite ofgezunn kritt hätten. Doriwwer eraus hu mer Délai'en fir déi Leit, déi an enger Reklassementsprozedur sinn, wat d'Visitte bei Aarbechtsdokteren an och nach aner kleng Délai'en, och ëm den Durée vun der état de crise verlängert, soudass kengem, deen elo an enger Reklassementsprozedur duerch eng Délaisgeschicht en Nodeel giff entstoen. Am Reklassement hu mer och decidéiert, dass déi Leit, déi elo an de Betriber schaffen, awer an engem Reklassement sinn, déi also en Deel vun hirer Pai iwwert de Fonds Pôle emploi bezuelt kréien, déi sougenannt Indemnité compensatoire, dass déi, wa se eng zousätzlech Primm kréien, net, wéi d'Gesetz et u sech virgesäit, vun hirer Indemnité compensatoire Ofgehale kréie mir dass se an de volle Genoss vun deeër eventueller Primm giffe kommen. Zum Schluss wëll ech dann, a vläit esou wéi ech et ugekënnegt hat, e klengen Tëschebericht maachen zur Fro vun de verlängerten Aarbechtszäiten, déi fir verschidde Betriber, déi am Artikel 3 an am Artikel 5 vun eisem Règlement de crise opgezielt sinn, fir déi kënnen no anere verlängerten Aarbechtszäite schaffen. Dat heescht also, dass d'Aarbechtszäit, d'deeglech Aarbechtszäit vun 10 op 12 kann eropgesat ginn an déi wéchentlech Aarbechtszäit vun 48 Stonnen op 60 Stonnen d'Woch kann eropgesat ginn. Op den Dag vun haut hate mer genau 19 Demanden. Véier vun deenen Demandë si refuséiert ginn. Eng ass nach en suspens, well den Avis vun der Delegatioun oder vun de Syndikater feelt.

Zwou vun deenen Demanden, déi positiv beguttat sinn, kommen aus dem Secteur vum Gardiennage. Si betreffen 260 vu 4.496 méigleche Salariéen. An eng Demande kënnt aus dem Secteur vun der Gestion de déchets. Dat sinn 8 vu 46 Leit, déi betraff sinn. Voilà, ech wéilt vläit ofschléisse mat enger positiver Nott. De Moien hat ech eng Videokonferenz zesumme mat de Sozialpartner, de Vertrieder vun der UEDL, de Vertrieder vun der Fédération des Artisans, de Vertrieder vun den Etablissements de construction, de Vertrieder vum OGBL an de Vertrieder vum LCGB. A mär sinn eis eens ginn. dass wann an dësem Land iwwer dee Confinement eng Kéier diskutéiert gëtt oder wann et dann konkret gëtt, dass et net duergeet, dass wéi am Ausland einfach e Guide erauskënnt mat Recommandatiounen, wéi sech dann an där verännerter Aarbechtswelt, wéi sech dann op der Aarbechtsplaz ze verhalen ass, mee dass mer verbindlech Regele brauchen, déi fir jiddwereen novollzéibar sinn an déi och kontrolléierbar sinn. Dofir sëtzt an dësem Moment En Aarbechtsgrupp, zesummen ënnert der Leedung vum Marco Boly, dem Direkter vun der ITM, fir genau déi Reegelen zesummen auszeschaffen, déi dann och sollen an e Règlement grand-ducal afléissen, deen ech wëlles hunn, nach nächste Freiden an de Regierungsrot ze bréngen an en dann och ze presentéieren. Villmools Merci. Mir kommen elo zu de Froe vun der Press. Eng éischt Fro géif vun rtl kommen. Här Kersch, vill Indépendanten si rosen, well Dir sot, déi räich Indépendanten, wéi Affekoten a Proprietäre sollen net gehollef kréien. Sidd Dir bereet Pardon ze soe fir Äer Aussoen? Ech weess net, ob dat doten déi Fro ass, déi een hei sollt als éischt behandelen, mee ech sinn awer ganz gären bereet, drops ze reagéieren. Éischtens hunn ech déi Ausso, esou wéi Der se elo zitéiert huet, zu kengem Zäitpunkt gemaach. Ech brauch mech also net fir eng Ausso pardon ze soen, déi ech ni gemaach hunn. An ech ka mech och a mengem Liewe fir ganz villes entschëllegen. awer net fir meng Meenung, an dat wäert ech och net maachen. Ech hunn an engem private Facebook Echange engem Kolleg op seng Demande hin, ob de Chômage partiel net och misst fir Independanten zielen, erkläert aus wéi enge Grënn datt dat net geet, an ech hunn dat och hei elo menke ganz kloer etabléiert. Chômage partiel ass en Element fir Chômage ze evitéieren a per Definitioun kënnen nëmme Leit dovunner profitéieren, déi fir den Aarbechtsmaart fräi sinn. Dat sinn awer déi allermeeschten Indépendanten net an déi wëllen dat och net sinn. Doriwwer eraus hunn ech och nach erkläert, dass d'Indépendanten jo indirekt awer iwwert dee Chômage partiel profitéieren, well se praktesch hir gesamt Paikäschten elo vum Staat erstatt kréien. Dat ass also eng, an ech hunn dat elo, mengen ech, hei während enger gutt 20 Minutte ganz wäit etabléiert, eng ganz wäitgeeënd Hëllef, déi d'Indépendante kritt hunn. An doriwwer eraus, an dat ass och meng ganz ferm Iwwerzeegung, sinn ech perséinlech der Meenung, dass et net geet, dass et Leit, déi elo während enger gewëssener Zäit awer och gutt Sue verdéngt hunn, datt déi elo gläichberechtlegt zu aneren Zougang kréien zu ëffentlechen Mëttelen. Ech mengen, datt wa mer d'national Solidaritéit musse spille loossen, datt mer mussen differenzéieren. Déi breet Schëllere musse méi droe wéi déi, déi ebe keng esou breet Schëlleren hunn. Dat war nach ëmmer meng politesch Iwwerzeegung An dat wäert se och bleiwen. An dat hunn ech an deem Facebook Facebook-Beitrag ausgedréckt. A wann domatter ee sech op d'Zéiwe getrëppelt fillt, da kann ech em soen, dass dat net meng Volontéit war. Mee op der anerer Säit ass et awer meng politesch Iwwerzeegung, dass wa mer vu Solidaritéit schwätzen, dass muss differenzéiert ginn. Dat wäert, wéi gesot, bei mär am Kapp net änneren. Voilà, eng weider Fro vun rtl, D'Käschte vum Chômage partiel fir d'Allgemengheet sinn enorm. Wéi wäit ass d'Regierung bereet ze goen, wëssend, datt wat et méi deier gëtt, wat de Staat duerno méi muss spueren oder Steiere froen? mengen, dass dat net onbedéngt eng Fro ass, wéi wäit dass d'Regierung sollt goen oder ka goen oder wëll goen, mee dass et einfach eng Fro vun der Noutwendegkeet ass. Ech mengen net, dass mer eis et kënnen erlaben, an dësem Land bewosst Betriber futtigoen ze loossen. Wa mer dat géife maachen, wa mer déi Politik géinge verfolgen, dann hätt dat éischtens ganz gravéierend sozial Folgen, souwuel fir d'Independanten wéi och fir déi Salariéen, déi bei deenen Independanten schaffen. An ech sinn och fest dovun iwwerzeegt, dass et och gesamtekonomesch gesinn déi schlechter Léisung wär an eis nach wesentlech méi deier gi wéi déi Hëllefen, déi mer elo fir d'Betriber ginn. No eng weider Fro vun rtl, Am Krankefall kritt e Salarié 100 Prozent vu senger Pai weider bezuelt, am Chômage partiel 80 Prozent, Dir hutt gesot, d'Patronen wiere fräi, den Ënnerscheed ze bezuelen. Mee Dir sidd net op d'Remark agaang, datt d'Zuel vu Leit, déi sech krank gemellt hunn, just virum Chômage partiel an d'Lut gaang wier. Wat sot Dir deene Leit? Ech soen deene Leit, datt de Krankeschäin eppes ass, wat ee kritt, wann ee krank ass. An jiddwereen, deen e Krankeschäin hëlt, ouni dass en krank ass, verschaaft sech vläit selwer e klengen individuelle Virdeel, mee bedréit u sech d'Allgemengheet. Dat heescht, ech kann esou eng Praxis natierlech net ënnerstëtzen. Ech mengen awer och verstanen ze hunn, och vu Säite vun de Betriber, dass déi Entwécklung net esou dramatesch ass, wéi dat am Ufank gefouert ginn ass. Et huet een zum Beispill d'Presidentin vun der Fedil héieren, déi gesot huet, eis Leit fänken erëm un, an d'Betriber zeréckzekommen. muss ee och wëssen, dass eng ganz Rei vu Leit einfach Angscht haten, an de Betrib schaffen ze goen, sech dofir och vläit net gutt gefillt hunn an dofir op de Moyen vum Krankeschäin zeréckgegraff hunn, wuel wëssend, dass mer am Moment eng gewësse Facilitéit hu fir esou e Krankeschäin ze kréien, eebe well et duergeet, bei den Dokter unzeruffen an da seng Symptomer ze beschreiwen an dann bësse mat e bësse Chance dann och e Krankeschäin ka kréien. Mee ech soen et nach eng Kéier. Et ass u sech net déi richteg Aart a Weis, well et op Käschte vun der Allgemengheet geet. Dann hu mer eng Fro vu Passaparola Magazine, Envisagez-vous une application du chômage aussi partiel aux employeurs privés des travailleuses domestiques afin de protéger un des groupes les plus vulnérables. Si frou fir déi doten Fro, well et mer d'Geléigenheet gëtt zwou Saachen ze soen. Am Géigendeel wéi dat mol dobaussen erzielt ginn ass, ass et net esou einfach, datt e Patron, deen, et geet jo hei ëm d'Botzfrae wann ech dat richteg verstanen hunn, deen eng Botzfra beschäftegt, fir déi einfach esou virun d'Dier ze setzen. Et muss ee wëssen, datt wann een eng Botzfra bei sech schaffen hätt, och als als privat Haushalt, an et wëll een déi entloossen, datt ee muss e Préavis bezuelen. Wann d'Fra manner wéi fënnef Joer bei engem geschafft huet, ass dee Préavis zwee Méint, wann et iwwer fënnef Joer ass, ass en tësch ass en esouguer véier Méint, a wann et iwwer zéng Joer ass, wann ech et richteg am Kapp hunn, sinn et esouguer sechs Méint, déi Préavis ze bezuele sinn. 't ass also net esou, wéi dat duergestallt gi sinn, dass elo massiv géinge Leit entlooss ginn. Am Géigendeel, ech hu ganz vill Leit héieren, déi mer gesot hunn, dass se eng Botzfra hätten, déi hinnen elo während ganz ville Joeren, ville Méint e ganz flotten Dingscht geleescht hunn, dass se sech guer net kéinte virstellen, dass déi Leit entlooss ginn, mee dass se awer op där anerer Säit si selwer se géifen dispenséieren an dann eebe fir déi Käschte vun deem Pai vun deene Leit opkomm. Ech wëll awer och soen, dass d'Regierung och op déi Kritik reagéiert huet an dass mer mam leschte Regierungsrot festgehalen hunn, dass mer déi Leit wäerte steierlech belounen, déi hir Botzfra eben zu dësem Moment net wäerten entloossen. Och dat ass da vläicht eng nei Nouvelle, déi ënnergaangen ass an deem villen Informatiounen, déi mer an deene leschte Wochen erausginn hunn. Mee hei wäert et ganz konkret esou sinn, dass also dee Fräibetrag, deen ee kann ofsetzen, wann een eng Botzfra wäert, dass dee wäert an d'Lut goen, wann ee kann noweisen, dass een déi Fra och nach während dëser Zäit beschäftegt huet. Dann hunn ech eng Fro vu Vox zu Post-Corona a Rezessioun. D'Patronat, wéi den Här Kuhn, verlaange schonn derno d'Acquis sociaux wéi Congé collectif ofzeschafen oder zeréckzefueren. Wéi stitt Dir dozou? Ech mengen, wann Der mech als Aarbechtsminister frot, deen huet jo, wéi mer iwwert déi Aarbechtszäitregelung geschwat hunn, déi ech virdrun am Detail erkläert hunn, nämlech datt et elo während der Zäit vun der Kris a verschiddene Betriber méiglech ass, eben 12 Stonnen den Dag a 60 Stonnen d'Woch ze schaffen. Bei där nämmlechter Geleegenheet hunn ech ganz kloer gesot, datt, wann den Etat de crise eriwwer ass, mer erëm op deen aneren Modell wäerten zeréckkommen. Ma d'Mär als Aarbechtsminister ass esou eppes net ze maachen. Dann hätt ech nach eng zweet Fro vu Vox, Däerf no der Kris nach un de Rechter vun de Salariéen no ënne geschrauft ginn, am Zeeche vun der Rezessioun a fir d'Reprise? Mir hate virdrun vun nationaler Solidaritéit geschwat. Mir hate virdrun, ech erënnere vläicht eng Kéier un de menger Meenung no ganz treffende Sproch vun eisem Premierminister, dee gesot huet, Mir loosse keen am Reen stoen. Mer mussen awer wëssen, dass mer an engem Rand liewen, dass wann et do reent, déi eng Leit normalerweis méi naass gi wéi anerer. An ech triede fir déi an, déi normalerweis méi naass ginn. An et ass och kloer, dass d'Hëllefen an all déi Gesetzer, alleguerten déi Reglementer, déi mer wäerten huelen, haaptsächlech mussen a Richtung vun deene Schwächsten an der Gesellschaft goen. An ech stellen och fest, dass déi nämmlecht Approche bei allen Regierungskollege gedeelt gëtt. Mir wäerten also hei net an eng Situatioun erakommen, wou mer erëm déi fir d'Kris bezuele loossen, déi am mannsten dofir kënnen. Am Géigendeel, mer mussen d'Laaschte gerecht verdeelen. An ech soen et nach eng Kéier, Déi, déi déi breet Schëlleren hunn, mussen och am meeschten droen. Eng Zousazfro vun rtl, Dir hutt virdru gesot, de Finanz an Assurancesecteur wier net an der Kris a soll dowéinst och keng Kuerzaarbecht kënnen accordéiert kréien. Sidd Dir der Meenung, datt den Immobiliësecteur oder d'Agencen an der Kris ass an dowéinst d'Hëllef soll kréien? Den Immobiliësecteur ass à ce stade net vun den Hëllefen ausgeschloss ginn. Mir sinn awer mat dem Froesteller vun rtl enger Meenung, dass dat zumindest eng Diskussioun wäert ass. Eng Fro vum Lëtzebuerger Land, A Frankräich an an Däitschland gëtt aktuell am Kontext vun der Coronakris nees eng Diskussioun ëm d'bedéngungslos Grondakommes gefouert. D'Iddi wär, datt all Bierger all Mount e Mindestbäitrag vum Staat géife kréien, deen et erlaabt, e würdegt Liewen ze féieren. Wéi stitt Dir zum bedéngungslose Grondakommes? Mä ech mengen, dat ass jo eng Fro, déi sech net nëmmen op d'Kris beschränkt, mä déi vill méi en allgemenge Charakter huet. Meng Positioun ass déi vu menger Partei, datt mer dat éischter kritesch gesinn, well mer der Meenung sinn, datt et déi bestehend, Ganz gutt Sozialsystemer, déi mer am Moment hunn, riskéiert auszehéllegen. Doriwwer eraus mengen ech, dass mer elo während der Kris eppes vill Besseres en place gesat hu wéi e bestëmmtent Grondakommes, op dat jiddweree Recht hunn, nämlech de Chômage partiel, op dee awer praktesch all Saleré hei am Land en Urecht huet a wou e wesentlech besser ewechkënnt, ënner anerem och doduerjer, well mer verfüügt hunn, dass keen däerf ënnert de Mindestloun falen, wéi wa mer hei géife vun engem Grondakommes rieden, schwätzen. Dann Radio 100,7 mat enger Rëtsch vu Froen iwwert den, Detailfroen iwwert de Chômage partiel. Déi éischt ass, Wéi vill vun den Demanden op Chômage partiel, déi erakomm sinn, respektiv schonn traitéiert gi sinn, komme vu Firmen, déi net hu missen zouman, mee déi vun der ekonomescher Kris betraff sinn. Ech géing soen, et ass mar bei de Firmen, déi duerch d'Décisioun vun der Regierung zougemaach gi sinn, dass dat der ronn 4.500 vun deenen 9.933 vum Ganze sinn. Dat ass also e bësse méi, e bësse manner wéi d'Halschent. Ass bekannt, nach eng Fro vun 100,7 nach ëmmer, ass bekannt, wéi vill vun all de Betriber, déi hu missen zouman, och eng Demande fir e Chômage partiel gemaach hunn? Nee, dat kann ech Iech net soen, dat weess ech net. Eng weider Fro nach vun 100,7, Wéi ass den Trend vun den Demanden? Komme mer vun Dag zu Dag do ëmmer méi eran oder ass et relativ stabil? Ech mengen, datt ee muss soen, datt mer natierlech iwwerrannt gi sinn ganz am Ufank. Ech mengen, do hate mer engersäits nach zwou verschidde Prozeduren, déi sech och iwwerspillt hunn, wat fir eng gewësse Konfusioun gesuergt huet, awer op där anerer Säit net aneschters méiglech war, well mer soss net hätte kënnen esou séier d'Suen an d'Betriber eraginn. Datt et sech elo e bësse berouegt huet, och opgrond vun där neier Prozedur, déi mer agefouert hunn, déi vill méi transparent ass, vill méi séier geet an och de Betriber et méi einfach mécht fir déi Ufro ze maachen an hinnen och eng gewëssen Zäit léisst. D'Betriber wëssen elo, dass wa se zum Beispill iwwert de Mount Abrëll wëllen eng Demande maachen, dass se Zäit hunn bis um Enn vum Mount. Deen Drock, deen am Ufank do war, läit net méi bei de Betriber. Dofir geet et am Moment net méi mat deem Rush wéi ganz am Ufank, mee et geet awer nach kontinuéierlech an d'Lut. Eng weider Fro vun 100,7 zu deem Thema och, Goufen et scho Fäll, wou géint de Kënnegungsschutz wéint Chômage partiel verstouss gouf? Eisens Wëssens net. Ech kann awer garantéieren, dass wa mer esou Fäll zougedroe kréien, dass mer da selbstverständlech direkt wäerten aktiv sinn an d'ITMer an déi Betriber schécken. An ee Betrib, dee sech net un d'Regeln hält, ech hat et virdru gesot, d'Gesetz ass ganz kloer, dee verléiert säin Urecht op de Chômage partiel. Eng Fro vum Lëtzebuerger Wort, Et gëtt an de Betriber eng grouss Onsécherheet, wat de Chômage partiel an de Congé pour raisons familiales ubelaangt. Am Ufank huet et geheescht, de Congé pour raisons familiales géing iwwer de Chômage partiel priméieren. Elo heescht et, d'Leit sollen an de Chômage partiel goen, ier se de Familljecongé an Usproch huelen. Wat ass dann elo richteg? Ech mengen net, dass et eng Virgab vun der Regierung an där doter Fro ginn ass, weder déi éischt, déi Der genannt hunn, nach déi zweet. Déi ass jo och vu Famill zu Famill a vu Situatioun zu Situatioun zu Situatioun verschidden. Et ginn der, déi sinn an de Congé pour raisons familiales gaangen zu deem Moment, wou hire Betrib nach voll geschafft hunn. Ëmgedréint sinn et dach, wou de Betrib elo erëm ufänkt mat schaffen a wou se u sech misse schaffen an déi elo eréischt den Congé pour raisons familiales huelen. Et ass also, mengen ech, keng Virgab vun der Regierung an där doter Saach ginn. Dat Eenzegt, wat mer gesot hunn, et kann een déi zwou Saachen net mateneen cumuléieren, wat jo, mengen ech, och eng Evidenz ass. Dat heescht, deen, deen am Chômage partiel ass, kann net nach zousätzlech Congé pour raisons familial kréien. Ech mengen, dat ass logesch. Op där anerer Säit hu mer gesot, dass deen, dee mat engem zesummelieft an engem Ménage, deen am Chômage partiel ass, och kee Recht op Congé pour raisons familiales huet. A mir hunn als drëtt d'Bedingung gesat, dass ee keng aner Méiglechkeet huet, fir säi Kand ze versuergen, eréischt dann huet een Urecht op Congé pour raisons familiales. Ech mengen, dat sinn déi Virgaben, déi d'Regierung gesat huet. Déi, déi Der elo genannt hunn, sinn net vun eis komm. A wéi gesot, do muss een och vu Fall zu Fall differenzéieren. Voilà, nach eng Fro vum Lëtzebuerger Land, respektiv zwou Froen. Déi éischt geet ëm d'Secteuren, wou haaptsächlech op de Chômage partiel zeréckgegraff gëtt. Wéi eng sinn dat? Ech mengen, et sinn déi, déi Der virdrun, iwwer déi mer scho virdrun geschwat hunn, natierlech alleguerten déi Secteuren, déi vun der Regierung obligatoresch hu missen zoumaachen. Dat heescht also, d'Constructioun ass mat villen, ganz ville Leit, well dat och beschäftigungsintensiv Betriber sinn, dobäi. Ech géing nach dobäi soen, dass natierlech de ganzen Horeca-Beräich ass, wou och vill Leit schaffen. Dat si mengen ech déi Haaptchifferen, déi mer do kënne verzeechnen. Eng weider Fro vum Lëtzebuerger Land. Oder schonn éischt Evaluatiounen, ob d'Kris Auswierkungen op d'Zuel vun den neien Demandeurs d'emploi huet? Nee, déi hunn ech am Moment nach net. Mee et ass awer eng Fro, déi ech scho mat der Direktesch vun der ADEM diskutéiert huet. Ech menge wann ee kuckt, wéi d'Entwécklung am Ausland war an och wéi eng Auswierkungen d'Coronakris op d'Chômagezuelen huet, da kann een dovun ausgoen, dass och mär wäerten eng notabel Erhéijung vun den Demandeurs d'emploien hei zu Lëtzebuerg kréien. Dat wäert net ze vermeide sinn. Ech hoffen, dass dat Instrument vum Chômage partiel wesentlech dozou bäidreet, dass d'Betriber hir Leit laang wäerten halen, ënner anerem jo och de Kënnegungsschutzt, iwwer dee mer schonn Gespaart hunn. Mee et muss een natierlech kucken, wéi d'Betriber sech no der Kris erhuelen an ob se net awer dann herno dozou iwwerginn, fir eenzel Leit ze entloossen. Wéi gesot, mir wäerten, mir bereeden eis dorops a vir. Dat ass e weidert Element, wat natierlech d'Ausgabe vum Fonds pour l'emploi riskéiert an d'Lut ze dreiwen. Eng Fro vum Tageblatt. weist dat Gespréich mat de Sozialpartner drop hin, dass relativ kuerzfristeg erëm am Bau geschafft wäert ginn. Ginn d'Chantieren erëm geschwënn op? Ech mengen, dat ass eng Fro, wou ech mat Sécherheet net zur Zefriddenheet vum Froesteller wäert äntwerten. Mir hate bis elo eng Praxis hei zu Lëtzebuerg, dass déi Haaptkrisenkommunikatioun vum Premierminister gemaach ginn ass, assistéiert vun der Gesondheetsministesch, Ech fannen, dass dat bis elo exzellent funktionéiert huet, an et läit mer ganz fern, fir dee System hei wëllen ze torpedéieren. Ech wäert mech also bei der Beäntwertung vun där Fro ganz zeréckhalen. Nach eng Fro vum Lëtzebuerger Wort op Franséisch. L'ITEM a-t-elle sanctionné ces dernières semaines des entreprises pour non-respect des mesures de protection ou mise en danger des salariés en lien avec le risque Covid 19? Jo, et sinn eng ganz Rei vu Kontrolle gemaach gi vun der ITEM. D'Zuel kennen ech net, mee se leien am Dausenderberäich. Et sinn och 19 Fäll, dat weess ech elo nach aus dem Kapp, wou souguer et missen d'Police dobäi geruff ginn, fir kënnen, dass d'ITM Leit konnten hir Aarbecht maachen an et sinn och Sanktioune geholl ginn. Voilà, da eng weider Fro vum Lëtzebuerger Wort, déi awer scho beäntwert ginn ass. Dat ass déi iwwert d'Entreprisen, déi d'Méiglechkeet geholl hunn, fir op 60 Stonne Woche Schaffzäit eropzegoen an de Spideeler par exemple. oder do ech hat gesot sinn a sech ass mam Moment nach keen Spidol dobäi, dat eng Demande gestallt huet. Et sinn, wéi gesot, 12 Betriber aus dem Fleegesecteur, dat sinn also Alters an Fleegeheimer. Et ass ee Betrib Gestion des déchets, ech kann dat och nach méi präziséieren, et ass deen, déi Firma, déi op der Site och d'Verbrennungsanlag fonctionnéieren deet. Do ass am Moment vill Betrib, well och do natierlech vill méi ufält wéi an der Vergaangenheet, ënner anerem well d'Recyclingzenteren zou sinn. An dann ass et nach een, zwee Betriber aus dem Gardiennage. Dann hunn ech nach eng Fro hei iwwer vu Frontalier Point Elu iwwer den, iwwer d'Praktike vun den Entreprisen. Ech liesen se op Franséisch vir, Certaines entreprises abusent du dispositif du chômage partiel pour se séparer de collaborateurs. Quels moyens, en temps de crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place pour contrôler ces abus et, in fine, protéger les salariés? Jo, ech mengen, ech hat dat virdru schonn ugekënnegt oder ugeschwat. Mir sinn informéiert iwwer eenzel Fäll, wou de Risiko besteet, dass sech net un d'Reegele gehale gétt. Mir hunn haut de Mëtte schonn decidéiert, dass mer och eng, wou mer och namentlech, oft ginn déi Reklamatioune bei eis jo och anonym gemaach, well d'Leit e bëssen Angscht hunn, mee do wou mer Nimm kréien an do wou mer konkret Situatioune beschriwwe kréien, wäerte mer selbstverständlech d'ITM dohinner schécken fir Kontrollen ze maachen, dann och Interviewen ze maache mat deene Leit, déi se op der Plaz untreffen. A wa mer mierken, dass Froede gemaach ginn, dann ginn ech se direkt weider un de Parquet. Voilà, mir wären da mat de Froen um Enn. Okay, da soen ech och villmools Merci.